Uh, machiegni uru nyikwa Ramogi Ajwang' e chenro mar go mbaka kod Jaber Nyaronagi. Kawuono ni wantie kod Jata Budho Mang'ula ma bende ung'eyo kod uh, Duok na Sipika na Japeto uh, Ichamu Fair na kod Osieto Challenge uh, ma en ng'atno mong'ere kaka nying mar MC Omari Nash. Uh, kawuono wadwa goyo kode mbaka e chenroni, wageno ni wabro tudre mathoth kendo wabro bedo kodu nyaka chenro ni endi rumo omari yes arwaki e chenro ni ah, go erokamano eh, kawuono
kawuono kierere
ah, kawuono wendo so in ka in ka in ka in ka wendo koro

An niluonga ni MC Omari Nash dhako ngure ne gichake kore kubni ariyo to pod ochako siti rungi. Omari chien ojemone mbele, chien ema waneno, mbele mwadich godo. Mhm. Mm.
Omari ni nying mar Omari Nash ni Mm. ok en nying mar uh, st- kaka waluongo ni stage name kata nying mar oledhi en nyingi mane mama ukwano Ny- nyingi. nying- Nyinga mane ID iluongo ni Omari Nation. koro nacho nchaemi ng'adonwa ni nash e eh, kasto omari to mhm. kete kete omari naonge oledhi ahinya nikech uh, an adongoga e village sana oh. mm. yeah. to omari mm -hmm. uh, isebedo e wang' jowi kata e wang' jowi mno mar youtube kaka jalno ma uh, miyo ji nyiero timo gima oluongo ni parody kizungu wacho ni parody mag thumbe mopogore opogore opogore Mm. um, ka nidongo Mm. miya piny mibiro mikori ibedo ng'ama ng'ongo Mm. ni somo bedo jatabudho mc kose ni- nichako nango ere kaka nibiri yudori e field mar mc ka Generally, ji oheroga riambo ni oh, an gini nachako katin, katin no. In fact, kadongo ne an ng'at moro ma bolo cha. Ng'e ng'at ma bolo. Mm. Yeah. To nok abolo abola ni nonyuola bolo. Yani my parents were really harsh. You get it? Mm -hmm. Jonyuolna gin jok moko mono ok dwar koko. Yani gidwaro nyithindo moriere. Then uh, my mother both my parents eh? mm -hmm. they are uh, religious leaders gine kanisa koro ing'e ni timbe man kimbele mbele no gidwa mm -hmm. koro generally nadongo ga ng'at moro ma under pressure mm-hmm. koro ka ng'ato goyi to ok inya goye back nikech ka babu wang' winjo nono dhawe skul mano del uh, eh, gik moko machalo kia kokokokogi koro gini yuda mana kar klas auchiel kaka koro chuopong' mano koro kaka mbele mbele odonjo ka ndala to an mm. very quiet but ka an school to nyaka bede eh, nyaka nyaka nyinga wuoge a list noise making yeah mm -hmm. so that's how it started but uh, i've never did anything to do with um, seeing uh, though when i was growing up mm -hmm. i wanted to do arts and theater but for then anokona ni arts and theater ukigiwaloka Mm. Agol pesa nani somo gige walo no. Mm -hmm. So I did uh, teaching as a profession, but I did it because of my dad. That is why um, I'm a teacher by profession, but I don't go to class.
nitimo iwacho ni adhi atimo to mi certificate no ibedgo kamane mane idwaro yeah i have i have my certificate i have my certificate but uh, i occasionally go to class yudo ka dhi e class like asedhi e skunde ma asepuonjo Kericho, mano ka koro achako gi Aban ma oketa head teacher to aringo aweyo. Nang'o? Aringo aweyo ka nabiro eh, apa ni it was uh, launching mar I think Tony Ndiema Mm. or somebody Egesa. Koro kamano e kaka nawe tich kaka biro noendo. Kasto achako ayudo tich uh, mm, Thika Fredi chaka dongo chako wuoyo koda chaka we class chaki weyo Eh, chaki ad- ni chalo mana ng'at ma
yani Su- ang- ang'eny ang'eny e theatre koni molo class oh, mm. but sama jawangla wat breaka kabisa tachaka konogi ni bwana ing'e ni an gi class ningekuwa- like uh, ndalo mono Tony Ndiema oriemba to ema jalamo be oketona strike koro ing'eni aduoga wacho ni joangla giwalo koda to be atimo course we awene gi oangla no achaka dok e class koro ka achaka bire class ajawo ochako gola kendo Ni Nyasaye wuora. mm.
Aha. Yeah. To skul mane i- i- awinjo kiwacho kanyo ni nitimo teaching. Mm. Nitime level mane kata e skul mane? Mm. Kane dongo. Okay, an uh, asomo local local local full mane momiyo an local kata language na iso local people are pushing me to do the English thing Kiswahili thing but I'm local Na- in- ineno gino ma apani Nairobi abiro mana kabiro e drama festival kawan e college kana na Umari ma koro Umari ni uh, ka akia kumoro amora Nairobi so my first time we came to perform a state house ineno nwakalo wadhi e eh, iluongo ni nationals koro mane monokela nairobi for the very first time mm. koro an asomo dala asomo eh, e local primary school local secondary school local college iluongo ni ikasdp nyandiwa ttc mano dho nam mm. kucho yani isomo tineno nyako ka luoko sianda ne dho nam kucho rudho sufuria e dho nam dho nam kucho ya somo mamit seriously kidwa nindo ting'iyo nam eh mm. mani dongo dongo moro miwacho ni dongo maber eh, dongo madala dongo mimote mimote mm, ok dongo mar gas ya an kineji ah, to okay

koro instead mar mondo ji oluonga ni Mark Omari people were calling me MC Omari ambe gino nochanda nikech ambe nang'eyo ni Mark Omari yeah Mark Omari so people were calling me MC Omari MC Omari until mm. I was uh, introduced to Fredija Kadongo that is the first musician that I worked with eh? mm. as uh, Mataya you know Mataya mm -mm. yani ng'ama chako achako oh. yeah koro koro koro koro na achako gi Fred tawinjo ka jiluonga ga ni MC you know koro ayudo ka jaka jok ma koro biro chako ndiko nying gi mc mc but me i didn't intend to be called mc MC. an nadwa no abed kaka nasomo buk moro mar english mane nitie jamo moro iluongo ni marco pio marco pio nonyiewo hi-fi system mano e english book eh, pani progressive english marco pio koro i also called myself Marco marco mari but people were calling me mc

so iyudo kitimo ne ng'ato interview to koni umari let me give you like uh, transport you get it aya uh, wan gi different adverts mwatimo iyudo so watimoga adverts gi then iyudo ka nitie pes moko mawuoga e school because i train i train drama Mm. drama you know I'm a, i can write a script i give to different schools Ni trainer Koro- mwingine ni- yeah i train and uh, i'm very sure if you give me your organization be it church be it a school any other organiza- organization i can write a script that you want and I'm sure that you have to reach if not nationals then regionals mana I'm very sure koro iyudo ka kopo ni eti udhi e level 1 winyoru kata 20000 mm -hmm. ku udhi e regionals obet kata 30 kopo ni uchopo gi joge national school mi kata 40000 yeah. koro oluwore kaka kitiyo gi pesa ni maber kasto ing'e ni tijwa mwatimo ni uh, be it msing let me talk of arts in general ok en kaka salary en tich ma kawuono inya yudo forte ni pap mipenjri ni ai to kiny iyudo five orucha machielo cha idhi gi jathum ma koro chayi mokoni ni oh, mari abo neno kaka timoni to bok ochuli mm. koro mm, marwa ni it is all about use, you, it is all about calculation uh, kaka calculate your problems gi units gi pesa midwa charge. Exactly. Mm.
Koro kopo ni ati ng'ato osechuli maber, idhi kata e rus to miyi 50,000. Mm. Ok misuse pesa ne because kiny ng'ato ok ne miyi 50 and uh, arus ok en gima ne tim pile pile. pile, pile. Yeah. Ibiro time dichiel to chako budho. Koro inya yudo ni in my account anya bet kata gi 100,000. 100,000 ne anya survive go for some time. Kodong' kata mana 40 mm. ng'ato chako miya kata mana 10 like that. yeah. oh, sounds mm. good um, to sani wang'e kaka japeto hitmeko japeto japeto japeto yeah. kendo waneno ka ichiwo gima iluongo ni kizungu luongo ni parody aonge gi nying manyalo miye kuom sani nying mar dholuo mm. how do you come about this content like uh, chopo at, at what like at what point does it start ni mm. do you first sign a policy mm. iwinjo mm. nikech ng'ato nyalo sui for copyrights ineno mm. how, how, how do you start ma koro chopni koro gini yo it's fully yours owned by you ma koro ikete nyaka youtube gi creativity mimie ka mm. indiko ga scripts kuso uh, so when i when i began no kwang'e ni eti ni it is something manyalo dhi far in fact we are now doing it because uh, of the feedback you know from different people yudo ka ng'ato koni ah, what you did is good but when we started it ni yudo ka natimega gi simu koro akawo thum ng'acha taketo low taketo i did one for emma piny ne kionge e sianda ng'ama de wiye onge yeah. joman gi sianda simbe yane gi loka and it really trend ma uh, jomoko noluonga nyaka occasion masara mm. then when i went there what they told me shocked me

Japeto marwa japeto bende winjo ka luongi then owacho ni bwana donge in wanya gole studio koro mondo ogonwa beat to watemo kanyo and it really went viral yeah. you know so from that we said then we can do something serious so we've not reached that point makoro where we can sign something you know mm -hmm. nikech an people have been talking of youtube youtube and youtube pok ochula
nikech uh,
uh, YouTube nyocha ka yaw mana yaw mokwongo mano onego chula nokethore gi pesa e iye kawa ne pod arito pin mm. and uh, nakono ng'ata ng'ata koro that is not something ma ng'ato should be shocked about nikech they never helped me mokethore Koro an YouTube pok ochula but samoro gikethe ne gikethe gi intention ni maybe achamo pesa mang'eny. Mm -hmm. Koro an onge kaka nyasain kodi mm -hmm. mondo wawinjre an kata an onge gima yudo kanyo. You get it? Yeah. Koro I'm not still I'm not doing it professionally. Atime atima for the sake. The shoots atimo gi Simba and the rest but it will now reach a point whereby we can say watim kama watim kamacha. yeah. Mm, koro at what point ma YouTube chule gaji nikech um, according to the small knowledge mantiere godo wang'e maber ni awinjo ni YouTube kisechopo a thousand subscribers to Mm. nitiere gi 4000 watch time Mm. to kanyo ki monetize your account at that point YouTube owinjo bedo ni chuli yeah so

I'm, I'm, I'm almost I'm almost uh, 900,000. But uh, now uh, you must you must wait for pain to come. You get so that is a challenge. So you know P, uh, the duration also um, depend with the post office indiko post office makanye koro samoro pesa ineno mm. like pesa inyalo neno kosechako losore but you cannot Withdraw. get it

yeah so this wa- uh, this is my new account it has been monetized Mhm. i'm only waiting for pin yeah Okay, kendo mano gima nakia nang'e ni kase monetize my account to pesa chako donjo tanyalo golo no thanks for the information koro uh, omari wasego mbaka wasego profession wasego japeto wasego yoka mm. kasi ing'eyo ni eh, we are africans mm. yeah, we believe in family ng'ato nitie Mm, mm. nyithindo nitie family nitie yeah ng'ato nitie Mhm. an gi ng'ato Mhm. mano ok dang' ariambe Mhm. an gi ng'ato madak godo Mhm. ma en ng'amo en owadwa wadak godo e ot achiel Omari. wadak godo e ot Ah, achiel ok adwa ni owadu Mm. gima penjo niya Mm. in gi jaodi isenyombo in gi nyithindo in kod famili mari Okay, mano wach maber kabisa. An kaka unena ni an pok anyombo, mm. ma an to ok aluor wacho mm. ni pok anyombo, but apa ni maybe conditions makete matek mm. nikech an aya e family machandore mm. mok adwa nyako machandore madhi miya budget. An adwa mm. nyako man gi pesa ne. Eh, koro ka you are beautiful to in gi pesa, mm. pi age to komata.
in a bouncing baby boy pod inyalo bedo adopted ya age mm. bie bie obro neno ka pasi kata ka in 32 mm. wanyalo reverse it to be 23 mm -hmm. koro wachako somo namba nogo kono okay which plans mm.

to be a brand, a platform whereby uh, we can I can use it to promote others nikech an ka aparo kaka a struggle kata mondo mi kora chop kaendi mm -hmm. en uh, en step ma, ma, ma, yani yani achandora seriously mm -hmm. nikech an ng'ama kwongo gora kuome ne en Aluoji Panoran to Aluoji Panoran no mondo mi ne dwoka mm -hmm. e messenger mondo mi kora ayud namba ne it was it was several videos an ing'e natimo videos dala taoro ni aluoch baba ne kaka timo mana ore messenger nkeche mon wanya yudore mm. aneno mana kosomo to lenga lenga koro ne nitie moro mana timo ma ne wadhawo gi ng'ato to ng'ano odhi olokore kube mm. yani koro natemo editing ndalo wayudo katiyo gi viva mm. viva app mani ng'eni wan dala kocha viva app ma be itimo editing to odong' kondiko viva e tiende kanyo Mm. koro aoro ni aluoch to mano more koro penja ni eh papa to ng'awa edit ni video ni koro ing'e na screenshot bwana natang'o ne every eh, any other Ingiaga ni person ideas go owinjo bed ni sungo. Ne- bwana ne alocho lugoyo koda bwana koro kaling matin bwana tapoa call aloch call mi tokoni aloja alo alo mari tokoni alo Mae luongo yuoyo galuoji panoran dhok leuda mbata nyagodi. Dakon, eh, aluoch. To ma video ni chao mora bwana ngati muni ga editing. Dakon, yana tima tima kenda. Omo nengo bed ni apromoti bwana. In Nairobi ka. Dakon, yanto andala. To biya ni Nairobi bwana. Kori ngeni mano yudo ka puonje school moro ne Kiranda. Kiranda is eh, dho nam sori kocha. Mhm. Koro an ande skul ka bwana to gima chanda en kaka dhi Nairobi bwana mondo adhi arom galuo. Mm. Koro koloro loro skul ni pap tabiro ga Nairobi. Koyaw tidok. Eh, samuloro loro skul to an an Nairobi. Manyo pesa.
Amanyo pesa mane kosa biro gi pesa na ndalo chan gi pesa. Eh, eh, Alekachi biro Kech- Nairobi manyo pesa mar holiday. Mane gima miyo. Mm-mm. an nabiro gi pesa na spend nairobi i was coming with my money nikech napuonjo tapuonjo drama tapuonjo nyithi dala nyithi kiye and uh, dala da, dala kiye dala kiye they are paying me well we are still in uh, contract with them every december i have to make them a video and they pay me well per video and their video is a little bit short or okawo mana gimoro four to five minutes they don't want a long video okay. you get it you get that so nabiro gi nairobi with at least 40000 40000 ni tatieko mana some few weeks I, I, I ensure ni aspende well ma adok dala gi kang'eny to 3000 An mimi natiyo kode manoma kendo yuda Itiyo kode eh, ma.
nikech adhi kuma luoch tiye a ensure na luoch otieko tije ating'e gi pesana wadhi kuma oangla nitiere kwagik koangla sapa kanyo mara iwinjo to sapa nok wanya chamo less than 1000 nikech niloso tong' eh, aluoch marwa bilo gik matindo tindo gi eki eh, ineno gino to nikech ambe nahawo aluoch kosegine to koro en active koro ochako loso to koni ma ket kori mm. koro ing'eni ka keto kacha to bwana koro kadok dala to an celeb nikech iketo ah, iketo ka un galuoch mm. so people were like hey umera ni romo galuoch kanye ni romo galuoch kure koro gino ne medaga motisha iwinjo ma these things ochako biro nyaka ne kia ni half term gini omeja primary an half term go mm. kata ndalo adek an an ga Nairobi mm-hmm. e, kata obed mana ndalo adek kasiwinjo ni

koro nikech i really struggled mondo achop kanyo mm -hmm. an adwa ni abed easily accessible that is why my number is everywhere mm -hmm. yeah some people are telling me ni umar iseng'eri bwana stop writing the number kinang ok andik namba mondo ang'era andiko namba nikech nyathi moro ni dala kacha nyathi moro ni nairobi ka nyathi moro ni mombasa ok adwa no struggle ni ken uporo ndiko na e page ok aka namba na mm. ogochi and uh, sorry to say this joma block be ng'eny they are over 20 mm. gi chogi chogi law 50 nikech jomoko be kawo namba ni to flash kigocho ne to nyera nyera kokeni mano mano mano ng'ato reverse call to koni ni omari na gombo mosi you get you get it koro an mano ta block ya I block you. Ok adwa ni ati ni mondo awach ni oh an sani koro achako pando namba na kata ni alok namba ni an ji ne chanda aloko namba. No, ng'ama chanda ni ma deal go. Mm. Jomodong will still get will my still number. access you. Yeah.
Koro adwa ni in five years time as you've asked mm. abed gi platform moro manya promote go ji iwinyo kech lit na samoro ka samoro atimo ne kata ng'ato interview mm -hmm. to ng'ani pod ni mana kacha but koro ang'iyo ka jalang'o otimone atima ng'ato interview yudo komaki maka dichiel ichange why eh. because en gi wafuasi mang'eny so that is where I'm praying so hard mondo abed kany abed abeda ng'at moro ma koponi ati amako lwet ng'ato only that eh. so, eh. imiye platform ma yeah
beda beda associated gi platform ni no ko beda mm. beda kodi kama tinge no wuok kanyo ka koro e, nyalo exactly exactly mane gima dwaro kasto oh. obed platform moro ma is easily accessible kik ng'ato wach ni umari manyo mana ng'at ma keno osetimore nade umari kike kede konge miyo pesa no and that's why i don't have management i don't have anything i deal you deal with me directly ok ni umari an asiwuowuo gi maneja ni utamachopo iriambo an e an in e maneja ni eh, eh, eh. Mm. yeah so that's where i want it to be ok adwa ni ati ni an kuma asedongora achopeno the few people moseng'eya oseng'eya but ng'ato nitiere makoro strago kumoro mondo en bende ji ong'eye yeah. Mhm, Mm. awinj.
Omari, e social media handles magi wayudi kod uh, nying mane? an an mc omari nash constantly it is only youtube maketo mc omari nash ke KE. mm. so inyalo manya manya gi mc omari nash ke mano mm. youtube to namba ni mar simu nono abiriyo apar gachiel prochiko gariyo pradek gariyo prabiriyo gang'wen ah. zero seven eleven ninety two thirty two seventy four kaka yeah. wachono mm.
mm. koro en advice mane minyalo miyo upcomings wa mawan madwaro bedo like upcomings e field, e field wa mar uh, online like content creation nikech sani gima itimo waluongo ni content creation aside from mc dong mm. koro en advice mane minyalo miyo upcoming um, content creator mondo mm. mi ochop kuma intiere no nikech sana ngeni intiere gi a lot of people who are looking up to you ma wacho ni ambe adwa bedo kaka Omari nicha nikech eh, nitiere video moro ma naromo go mane timo ni kawuono idhi neno e TikTok Omari kawuono idhi neno nyithindo nyathino ing'eni sam kama intie sani wacho ni gombo eh, bedo mm. kaka Omari kamoro yeah funnily enough I was mm. teaching them mm-hmm. yeah those who are my students mm-hmm. napuonjogi e skul moro iluongo ne e Mbita kocha chendo iluongo ne High Grace Academy. Koro ne giyuda ka adhi sindo and they were like wow waneni ga e TikTok wambe kawuono idhi neno e TikTok. So upcoming man kanyo mm, joman malo we read onu joman malo we read onu mane mamiyogo ga upcoming motisha. Une ma jogi oluorou une ma jogi oluorou koro gimutim tim tiji maber ibro manyi but kiketo ni idwa manyo ni eti oh, an amanyo ng'ane omak bada jogo ok bimak badi because they are also afraid of you ni ka gimaki ibiro tan gi down mm -hmm. ing'eni mano gima upcoming kia mm -hmm. jogo man malo gi ok bimaki nikech ong'e ni komaki tidhi idhi loye mm -hmm. samoro oseling osewinjo kata lyrics ni iwinjo mano emomiyo one day nakono ema jalamo ni in yiege machandi koro emomiyo iloro na youtube you get it koro we chandori gi jok man malo minenogi tim tiji maber kisetimo tiji maber tiji maber no biro seli you get it an nama nyal watch lakini chieng' mon wagolo movie makoro eh, ji timore kamano no Aluoch nogochona, iwinjo. But ogochona kasechande gi videos mang'eny mang'eny mang'eny for years. It was not just one year, for years. Ma koro waromo kode. But uh, uh, an aromo roma gi ng'ato ne eh, to osekona ni tera ir Aluoch tatere. An jok apani jok ma koro oseng'iyo koda, they really giyudo Aluoch ka is really accessible. But one by that time mondo mi iyud kata Aluoch, mondo mi iyud pengle. Iwinjo? An sani an gi nembni ji te. ng'ato yudi pok be kata oromo kodi omari nang'o aling' aling' bwana ahero videos gi bwana ero kamano bwana to kimiya namba pengle manyiso ni an ma namba na okwongo yudo but an kikwaya namba pengle i'll give you yeah, I mean. because pengle is a public figure an ok dang' ata mie na e namba ne iwinjo bwana miya namba onyulo i'll give you you get it nikech gima samoro ni unyulo no dhi timoni madhi loko ngimani miya namba luoch miya namba ajombuta and I'll do it you get it koro that way ma, ma, mane, mane, mane morna kaneno ka upcoming dongo so upcoming kumoro moro ma intiere gik moko ma ng'ato koni ni ati o oh, you are talented and you go far mago are nonsense ng'ama koni no poko subscribe kata kon jogi kasto uh, upcoming be samoro kawo patik keto gik ma ok konygi nitiere gik moko miloso kende kaka un engineers ulosogi ma yudo ka ng'ato oloso link moro maber mar kende government relief ah, eh, government relief

we kawo sides ni neno kata ka jo omari dhawo gi ng'ane imbe isedonjo e, e chuny omari to samoro omari ne mono pushi e, mineno mosedhino to be kata gige nige moko ng'i iwinjo jogi niga gi type moro ni koyudo kata ka uh, ikono kata inda gimoro matin to si madonjo ni kanyo mari in ing'e ang'o mm. in dagi chal gi in eh, eh. to an moneno penja ni an ang'e ang'o ni to an ema support e chieth guok eh, inda mowacho no to sama moro pok oneno kata gi koro in upcoming work on your things work on your things to kiyudo ng'at ma namba ni public kaka an keep on following kan migori kam wach ni mari an e ang'ane ng'ane ng'ane watim gima watimo kopo ni watimo interview watim ka en challenge we do it and that's how we grow mm -hmm. yeah erokamano ahinya umari mm. uh, Nyako Ramogi Jong ka koro wadwa chopo e gikono e room mar chenrono, kaka uwinjo onyisou ni nitiere social media platforms uh, mage with MC Omari Nash apart from YouTube onyisowa ni MC Omari Nash KE. Mm. Adwa ni subscribe to follow to share TikTok kata be nitiere kod MC Omari Nash. Uh, kwatimore kam, uh, kwatimo kamano to obiro bedo jogo moherore ahinya Nyiko Ramogi Ajwang' uh, aweu gi mago uh, ma e giko mar chenrono mar Gombaka kod Jaber Nyaronagi. Auriti uru nyaka chieng' machielo. Nyasaye ogwedh nao. nyakwar mogi ma koro chenro manoma ma endi ma koro madhi ndeko piny ma to nyaka yiengi ima chenro mabiro ni juma ka juma iluonge nang'o cha gombaka gi jaber nyaronagi gombaka gi jaber nyaronagi kelonigi jaber mwenyewe inyalo dende ni lorin Lorin Achienge. Lorin Achienge kata nyar
Nyar Kanyamwa. Nyar Kanyamwa. Mm -hmm. Juma ka juma gimitimo en ni idhi e YouTube kacha mare timanyo Jaber Nyaronage mm -hmm. nikech chenro ni makoro chenro manoma chenro mwanyalo goye mbaka kaka joluo anuoni kendo ni wacho ni gombaka gi Jaber Nyaronage. Werom kacha YouTube juma ka juma Yau mara tare.